די וואך איז פרשת שמיני, אין שמיני שטייט די מעשה ווי משה רבינו האט זיך אויפגערעגט אויף אלעזר און איתמר, און אהרן הכהן האט מסביר געווען פאר משה וואס דא איז געשען, איז עס שטייט, איז וישמע משה, האט משה געהערט ויטב בעיניו, עס זענען גוט געווארן זיינע אויגן וואס ער געהערט, זאגט רש י ויטב בעיניו, הודה, ער האט זיך מודה געווען, ולא בוש לומר, ער האט זיך נישט געשעמט צו זאגן, לא שמעתי, אז כ'האב נישט געהערט, אין אנדערע ווערטער, וואס איז דא געשען? משה רבינו האט זיך נישט געשעמט צו מודה זיין אז ער געמאכט א טעות, דער גרויסער משה האט זיך נישט געשעמט צו זאגן איי מעיד א מיסטעיק. מענטשן מיינען אסאך מאל וויאזוי קען איך זיין א שטארקע מענטש, וויאזוי קען איך ווייזן פאר יעדן וואס א שטארקע מענטש איך בין, און יעדער איינער זאל זיך מכניע זיין פאר מיר, יעדער איינער זאל ארויף קוקן אויף מיר כאטשיג. וויאזוי קען מען דאס טון? דורך דעם כ'וועל ווייזן פאר יעדעם אז איך וועל מיך בשום אין אופן נישט מודה זיין אז כ'האב געמאכט א טעות אפילו ער איז נישט גערעכט. אזוי מיינען מענטשן. יעצט די פאקט איז ס'איז פונקט פארקערט. די פאקט איז מענטשן קוקן ארויף אויף א מענטש וואס שרעקט זיך נישט צו זאגן אז ער האט געמאכט א טעות. ס'איז נישט נאר דאס, מענטשן האבן הנאה צו זיין ארום א מענטש וואס שרעקט זיך נישט צו מודה זיין אז ער האט געמאכט א טעות. צו מסביר זיין א ענדליכע סיטואשען, לאמיר זאגן א קאסטומער דיינע האט זיך זייער אויפגערעגט אויף דיר, און קען זיין ער איז נישט גערעכט, אפשר ביסטו הונדערט פראצענט גערעכט און ער איז הונדערט פראצענט נישט גערעכט, גייסטו דאס גיין זאגן ניין איך בין די גרויסע מיך און איך גיי מיך נישט בייגן צו איהם? מען זעט דאס נישט געשען, ווער רעדט נאך טאמער דיין קאסטומער איז א ריזיגע קאסטומער און טאמער דו באליידיגסט אים, נו נו, גייסטו פארלירן דא א ריזיגע אקאונט. וועסטו נישט אזוי שנעל זאגן ער איז גערעכט, נישט נאר דאס, וועסט טרייען פון אלע וועגן צו טרייען צו זאגן אז דו ביסט נישט גערעכט און ער זאל זיין גערעכט. פארוואס? ווייל דו פארשטייסט אליין אז ס'גייט דיך זיין גוט צו זאגן אז איך בין נישט גערעכט. צו דו ביסט יא גערעכט צו נישט גערעכט מאכט נישט קיין חילוק דא. נאר וואס איז געשען מיט די איגו? ווי דער זעלבער מענטש דא ווען ס'קומט צו א קאסטומער, איז פלוצלינג נישט דא קיין איגו, אפילו ער איז גערעכט, און דא ווען ער טענה'ט זיך מיט איינעם, צו ער האט געזאגט פאר איינעם עפעס, ער האט אריין געגעבן פאר איינעם עפעס, ער האט זיך באליידיגט אויף איינעם וואס זאל נישט זיין, און נאכדעם זעהט ער איין ער האט געמאכט א טעות, איז בשום אין אופן נישט, וועט ער זיך נישט וועלן בייגן. וואס איז געשעהן? כ'האב געמיינט אז דארפסט זיין א שטארקע מענטש, אבער ווען ס'קומט צו ביזנעס, ווייז פאר יעדעם דו ביסט א טאף ביזנעסמאן. און דו ביסט קיינמאל נישט נישט גערעכט אז מען זעט נישט אזעלכע זאכן, ווייל דו זעסט אליין אז ס'לוינט זיך, ווען ס'קומט אין ביזנעס לוינט זיך צו נישט זיין גערעכט. די זעלבע זאך איז אין גאנץ לעבן. ס'דא א ווארט, ווי מ'זאגט א סעיאינג, ס'ענדערשער צו זיין א געווינער נישט גערעכט ווי צו זיין גערעכט און נישט געווינען. ווייל דאס גייט אפילו ווען מען טענה'ט זיך, לאמיר זאגן האסט דיך געטענה'ט מיט א מענטש, טאמער גייסטו יענעם געווינען מיט די טענה'ריי, גייט זיך יענער באליידיגען אויף דיר, העסטו אים נישט געווינען, וועט יענער זיין העפי, ווייל דו האסט אים געבן גערעכט, אבער וואס האסטו פארדינט פון דעם? אז יענער האט דיך ליבעל. ווייל מענטשן האבן הנאה ווען דו געסט זיי אטענשאן, און די מער איגאו א מענטש ווייזט אויף זיך אז איך בייג מיך נישט, די מער לויפן אוועק מענטשן פון אים. די זעלבע זאך גייט אן מיט קינדער, אסאך מאל א טאטע קען זיך אויפרעגן אויף א קינד, און נאכדעם זעט ער איין אז ער האט געמאכט א טעות, איז נישט געווען די קינד'ס שולד. איך ווייס אז מאל מענטשן האבן א שוועריקייט פון גיין צו זיין מיין קינד זאל איך זאגן אז איך בין נישט געווען גערעכט? יא! דיין קינד זאלסטו דיך מודה זיין דו ביסט נישט געווען גערעכט, ווייל טאמער דו גייסט דיך נישט מודה זיין צו דיין קינד גייט דיין קינד דיך דיסריספעקטן ער גייט דיך נישט מחשיב זיין ער וועט דיך אנקוקן ווי דו ביסט די וואס דו האסט געטון און ער וועט זיין זייער באליידיגט אויף דיך און עס קען זיין א גאנץ לעבן אויכעט. ווייל טאמער די טאטע גייט און ער זאגט פאר די קינדער אנטשולדיגט איך האב געמאכט א מיסטעיק איך בין נישט געווען גערעכט, און זעלבע זאך מיט א מלמד, אזא קינד איז מחשיב די טאטע און אז ער איז דיך מחשיב הערט ער דיך אויס, מילא האסטו א כח אויף אים קענסטו אים מחנך זיין אויף די ריכטיגע וועג, און אזוי גייט עס איבעראל, די מער א מענטש איז זיך מכניע פאר א צווייטן די מער קוקט יענער ארויף אויף דיר, און די מער איגאו א מענטש ווייזט, די מער עקשנות, ניין איך וועל מיך נישט בייגן, די מער לויפן אוועק מענטשן פון אים און די מער מענטשן קוקן אראפ אויף אים, און די ווייניגער כח השפעה אויף טובה האט יענער אויף אנדערע מענטשן. אזוי ווי די משנה שרייבט, איזה גיבור? הכובש את יצרו. ווער איז א שטארקער מענטש? איינער וואס קען אייננעמען זיין יצר הרע. יעדער מענטש האט א איגו אין זיך, יעדער מענטש וויל פילן שטארק, אויף ווער פילט טאקע שטארק, איינער וואס איז שטערקער פון זיין יצר הרע, און דא איז איינער פון די פלעצער ווי א מענטש קען זיין שטארקער ווי יצר הרע, ווען א מענטש שעמט זיך נישט און האט נישט מורא צו זאגן איך האב געמאכט א טעות. איז משה רבינו געווען רע עם נהמנה, און איינער פון די זאכן וואס מען האט ארויפגעקוקט אויף משה רבינו איז געווען ווייל ער האט זיך נישט דערשראקן צו מודה זיין ער האט געמאכט א טעות. איז לאמיר זיך לערנען פון דעם. טאמער א מענטש האט אמאל געמאכט א טעות, שרעק דיך נישט צו מודה זיין האסט געמאכט א טעות, און דעסט זען ווי מענטשן וועלן דיך מער מחשיב זיין ווי טאמער עסט דיך עקשנ'ן. האטס א גוט שבת.